Mba'éichapa peiméjoaite chaimeporã ha nde mbo'ehára aimeporã avei. Ñañembo'éta ñañepyrũ hag̃ua Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Ore ru yvágape reiméva, toñembojeruviákena nde réra, taoreañuãmba ne mborayhu, tojejapo ne rembipota ko yvy ári yvágapeguáicha. Oime'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã opa ára roikotevẽva. Ohejareíkena oréve ore rembiapo vaikue, rohejareiháicha ore rapichápe hembiapo vaikue ore ndive, ha aníkena reheja roike rojepy'ara'ã vai hag̃uáme, ta upéicha. Túva Ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Jahechami aporandúta Rosítape. Rosita, reikuaápa guyra Paraguái réra? Aikuaa mbo'ehára. Ko'ápe Costanera-pe oĩ tetẽu. Oĩ porã Rosita, teru teru hína la tetẽo. Ha nde hose'i? Reikuaa peteĩ guyra réra? Aikuaa mbo'ehára, pitogue. Ha oĩ porã. Muy bien. Eh, ko'ápe he'i ñande moõpa oiko umi guyra. Tete, Rosita he'i ñande tetérõ. Upéva oiko ko'ápe Costanera-pe. Muy bien, oĩ porã. Guyrakuéra Paraguái pegua. Los pájaros del Paraguay. Amoñe'ẽta opi jahecháta hesakãmbápa ñandéve. Tetã Paraguáipe oĩ opaichagua guyra. Oĩ oikóva távape, ysyry rembe'ýrupi ha ka'aguýpe. Pitogue, Masa Karagua'i, Alonsíto, Javía, Guyra, Guyraũ, Guyra Tata, Jeruti, Pykasu, Piririta, Mainumby ha Sa'yjuvy oiko távape. Sapy'ánte jahecha óga jerére. Ko'ápe hína jahecha ko'ápe ta'angápe. Óga oiko ha'ekuéra oiko óga jerére. Ko'ápe jarekópeteĩ Pykasu. Tetẽu, yju'i, ypaka'ã, Martín Pescador ha mba'e oiko ysyry rembe'y rupi. Guyra kampána, tũkã, gua'a ha tangara oiko ka'aguýpe. Ojekuaa hag̃ua mba'e guyrápa ñamaña va'erã ko'ã mba'ére, mba'eichagua pahague, ipepópa, michĩ, térã tuicha, ijurúpa ipuku, mbyky, térãpa ikarãpã. hetyma tuicha térã michĩ ipysãsarambípa, moõpa oiko ha mba'épa ho'u. Ñane retãme oĩ va'ekue hetave guyra, ha ko'ág̃a heta guyra opa ohóvo oñembyai rupi pe tekoha. Hábitat oje'éva, péina ku Pato Serrucho térã ku Taguato ruvicha ndajahechavéima ñane retãme. Muy bien, jahecháta mba'épa pe nahesakãiva. Opaichagua guyra, mba'épa he'ise upéva Jose'i. Diferente clase de pájaro mbo'ehára. Muy bien. Oĩ oikóva távape, ysyry rembe'ýpe, rupi ha ka'aguýpe. Rosita, Hesakãpa ndéve. Hesakã mbo'ehára. Upéva he'ise távape que vive en la ciudad, hay alguno que vive en la ciudad, eh, a orilla de los arroyos y en el bosque, ka'aguy bosque. Muy bien. Y acá vemos lo que viven en el, en la, en el, la ciudad. Ñakãvasitando Pito, Guéma, Sakaragua'i, Aloncito, Javia, Guyraũ, Guyratata, Jeruti, ha pejareko Pykasu, Piririta, Mainumby, Mainumby, Picaflor ha Sayuvy oiko távape, que viven en la ciudad. Y los que viven a orillas de los ríos, como nosotros tenemos acá, tetẽgui. Verdad el teru teru, mbyju'i, golondrina, ypaka'á, martín pescador, viven oiko ysyry rembe'ýrugui a orilla del de los ríos, si, guyra campana, tucán, el tucán gua'a, papagayo, ka'aguýpe, en el bosque vive, o sea que tres lugares eh, donde viven los pajaritos, guyrakuéra távape, ysyry rembe'ýpe, ka'aguýpe. Ojekuaa hag̃ua mba'e guyrápa ñamaña va'erã ko'ã mba'ére. Para saber qué tipo de pájaro mirar mba'eichaguápa hague, cómo es su pelaje, ipepopa, michĩ, sus alas si es chico o grande, ijurúpa ipuku, su pico, mbyky térãpa ikarãpa, corto y

ya no el tahuato ruvicha tahuato es el eh, tahuato hina castellano pe ya hina es el eh, el águila el tahuato hina la tahuato muy bien va erepa oñe eh, primera pregunta de qué habla emongurusu eh, marcar en cruz Piensamíke, mba'érepa oñe'ẽmongurusu tetẽ ohavie ha mbyju'íre, mymbakuéra Paraguaipe guáre, guyrakuéra Paraguaipe guáre, tũkã pirirĩta ha guyraũre. Péicharõ, ko'ápe ñamarkáta péva, jahechami osẽpa hína.

unir con flecha. Unir con flecha vamos a unir hesa ko'ápe ajépa. Hague vea su pluma ipepo ala. Huguai cola ijuru ko'ápe pico hyeguy calpecho hetyma ko'ápe su pierna ipysa las uñitas. Bueno, oima. Ya sata Mbohapy. Ejercicio. Emoĩ añete a ha japu je. Verdadero, falso. Ñane retãme oĩ opaichagua guyra A. Kuavemoĩta A. Para que hay diferentes clases de pájaro en nuestro país. Paraguáipe oiko tetérõ aloncito mbyju'i. En Paraguay hay el terutero, aloncito y la golondrina. si añete verdadero ñane retãme oĩva'ekue heta guyra si que había muchos pájaros si añete mainumby ha Aloncito oiko ýpe upéva japóta japu tetẽ oiko ysyry rembe'u yry rupi a orilla del río de los ríos si ha añete Martín pescador oiko ysyry rembe'ýpe Eañete, verdadero. Néi, ko'ápe tetyma vocabulario para recordar, py'sã, pe ha'e. Embojaju guyra ra'anga rehérare. Eh, dejamieve, tape. Upépe ikatu jahai. Unir con su, con su eh, significado, guyra tata. Jahechami, péva, ñanepytyvõta. Ko'ápe. Reunir con flecha. Moni. Guyra tata hína ha'i jahechami ko'ápe ñambojoajúta. Ojoajúpai hína. Péa ha'e la guyra tata, unir con este. Upéi masakaragua'i ha'e kóva. Péa la masakaragua'i. Kóvape. Péa ha'e masakaragua'i, mainumby, la golondrina, péa ha'e hína. Ha'e la ipiko. Péa. Eh, Martín pescador mávapa hína Martín pescador ha'e péa Martín pescador guyraũ péa bueno muy bien seguimos siguiente bueno seguimos ya seguita Ejercicio 5. 5. Ñane retãme he'i ñandéve oñiva'ekue heta guyra ha'e ko'ág̃a eh, ha ko'ág̃a heta guyra opa ohóvo. Ñembyai rupi pe tekoha hábitat oje'éva, péina ku Pato Serrucho térã ku Taguato ruvicha ndajahechavéima ñane retãme, que ya no se ve más este Pato Serrucho. Leer ese ñamoñe'ẽta. Ehaiguy mokõi ñe'ẽ jevaju. Ehai hẽe térã nahániri. Subraya dos oraciones. Escribí sí o no. Em, Acá, por ejemplo, vamos a subrayar este. Ñane retãme oĩ va'ekue heta ve guyra. Jehai porãpa ñe'ẽ juaju? Hẽe. Sí, se escribe bien. ojehechaukápa oñeha'arõva ichugui. Héẽ, se, lo que se espera, ha ko'ág̃a heta guyra opa ohóvo, oñembyai rupi pe tekoha hábitat oje'éva. Oĩ porãpa ñe'ẽndy térã signo kuéra? Héẽ, esta, usa bien los signos también. Muy bien. Em, a ver. Nde rogayguándi ve'ehai ko'ã mba'e peteĩ guyra rehayhuvévare. Ko'ápe pehaíta pene kuadérnope van a escribir, describir mba'eichaguápa hague un pajarito, peteĩ guyra, a ver acá, nde rogaygua ndive ehai ko'ã mba'e peteĩ guyra rehayhuvéva, mba'eichaguápa hague pemoikuaa pehaíno tetẽo, mba'éichapa hague, ijurúpa, ipuku, mbyky térãpa, ikarãpa. Ijuru mbyky ipypa tuicha térã michĩ. Ipuku es largo. Ipysa saranguípa heẽ. Entonces, eh, describiendo brevemente. Néi. Bueno, pe pe ñane rembiapo che ja'ahátama. Néi. Eh, cuídense peñeñangarekóke pende róga, pejepohéi, pesẽrõke peipuru, Tapavóka. Aníke pende resarái, pejapóke la pene rembiapo, hagan su tarea, alcen este en el classroom. Aníke pe pehejáteri. Ajépa péva hína el diecinueve pe entregána de octubre, upe peovence a las diez de la mañana. Néi. Upéicharõ ahátama tereho porãite mbo'ehára.